Bore da, croeso. Clare Lynch ydw i, Arweinydd Hyfforddiant gyda ACS. Cyfle braf sydd ganddo fi ar hyn o bryd i sôn ac yym i roi manylion i chi am yym pwy ydan ni fel cwmni a be sydd ar gael ganddo ni, yym be dan ni'n darparu a Pa gefnogaeth y gallwch chi cael mynediad ati trwy'r project llesiant ar gyfer gwaith? Iawn, a'i symud ymlaen. ACS yn cwmni buddiant cymunedol Cymraeg Rydan ni wedi fod yn cefnogi pobl ar draws Cymru ers 2007. Ni yw'r darparwr blaenllaw o gefnogaeth lles yng Nghymru, a da ni'n darparu ystod eang o gefnogaeth, hyfforddiant a therapïau i unigolion a busnesau. ein gwerthoedd ni a dyma lle da ni'n cael enw ein busnes ydy ymateb, cysylltu, cefnogi. Bob dydd da ni'n ceisio ymateb yn greadigol ac yn hyblyg i anghenion a nodwyd. Da ni'n cysylltu trwy helpu pobl i greu cysylltiadau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen a ffynnu yn y gwaith. A dan ni'n cefnogi pobl, yym darparu cefnogaeth sy'n seiliedig ar gryfderau ac sy'n grymuso i greu dyfodol cadarnhaol i bobl a lleoedd. Bob dim yr ydyn ni yn ei wneud sydd o dan yr ambarel o lles yn y gwaith, helpu pobl, helpu prosesau, helpu polisïau, helpu busnesau, ac elusennau bach dros Cymru i yym i buddsoddi yn lles eu staff nhw. Felly, ein ffocws ni yn ACS yw cefnogi gweithwyr sy'n profi afiechyd i helpu nhw aros mewn gwaith i helpu pobl ddi-waith i gael cyflogaeth drwy wella cyflogadwywydd a lles, ac annog busnesau iach drwy hyfforddiant a chowtsio i gefnogi staff i ffynnu yn y gwaith. A dyma fi rŵan yn egluro beth ydi'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith. Rhaglen Llywodraeth Cymru sy'n hyrwyddo iechyd a lles yn y gweithle, sydd yn cynnig cymorth a therapïau i atal neu leihau absenoldeb oherwydd salwch, ac yn targedu gweithwyr busnesau bach, elusennau a'r hunangyflogedig na fyddent fel arall yn gallu cael cymorth. Felly mae bob dim yr ydan ni yn darparu yn cael ei anelu at fusnesau bach, llai na 250 o staff, grwpiau elusennau, gweithfanoedd sydd yn rhy fach fel arfer i cael adran i gefnogi staff, fel arfer jyst un neu ddau o staff, weithiau mwy, ond Mae rhaid iddyn nhw cael llai na 250 o bobl i cael mynediad at ein cefnogaeth am ddim. Ocê, un rhan o'r cefnogaeth trwy'r Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yw mynediad at i fyny at chwech sesiwn o therapi am am ddim. Felly, cymorth a therapïau unigol i leihau neu atal absenoldeb salwch o'r gwaith. Mae yna therapïau seicolegol ar gael a therapïau corfforol hefyd. Mynediad sy'n gyflym ac yn rhad ac am ddim, pan dw i'n deud gyflym, fel arfer, rhwng hunanatgyfeirio, hunangyfeirio tuag at yr cefnogaeth a cael gweld yym rywun a- ar gyfer y therapi, ma' 'na pythefnos neu tair wsos, dyna fo. Felly to's 'a ddim yym rhestr aros, do's dim rhaid i pobl disgwyl am misoedd, mae o'n gyflym ac am ddim hefyd. A mae'r cefnogaeth yma ar gael yng Ngogledd Cymru, Gorllewin Cymru a De Orllewin Cymru hefyd. Ocê. Chydig bach mwy o manylion am y cymorth yn y gwaith a be sy'n cael ei gynnig. Cymorth preifat, un i un, yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Cymorth personol gan gydlynydd achosion pwrpasol. Mae ganddon ni rhwydwaith o yym o staff dros Cymru. Mynediad cyflym at therapïa sy'n canolbwyntio ar waith fel cwnsela, CBT neu ffisiotherapi ac ati. Canllawiau i wasanaethau defnyddiol eraill, er enghraifft cymorth dyled neu cymorth tai. Cymorth i siarad â'ch cyflogwr. wrth gwrs, mi fysa rywun yn wneud hynny yym gyda'ch caniatâd, ac os y bysa well gennych chi peidio cysylltu â'ch cyflogwr, mae hynny'n fine hefyd, does na'm pwys- pwyso arnoch chi i ni siarad gyda'ch cyflogwr. Gwiriadau rheolaidd i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch. Mae rhaid i'r therapïa wneud wbath i'ch helpu chi, i'ch yym i'ch anelu chi, i'ch yym cefnogi chi i aros yn y gwaith neu i teimlo'n yn hapusach neu i wella rhywbeth sydd yn yy poenus ar hyn o bryd. Atgyfeiriadau at gymorth dilynol fel gweithdai grŵp os oes angen, felly mae 'na bob math o cefnogaeth yna ac ar gael os oes angen. a mi fysa bob dim sydd yn cael eu cynnig yn dibynnu ar be mae'r person isio, be maen nhw angen a faint o cefnogaeth. Dwi wedi deud yn barod, maen nhw'n cael mynediad at i fyny at chwech sesiwn, weithiau does dim rhaid i rywun cael chwech llawn, weithiau un neu ddau, pedwar, beth bynnag maen nhw angen. Um, ac un peth i nodi, cwestiwn mae pobl weithiau yn gofyn i fi ydy, ydy pobl yn gallu um, cymysgu wahanol fatha o therapia o fewn y chwech maen nhw'n cael mynediad at. E, er enghraifft, ydyn nhw'n cael tair sesiwn ffisiotherapi a tair sesiwn yym siarad. Nac ydyn, dydy hynny ddim ar gael. Yym ar ôl i chi penderfynu be dach chi isio, hwnnw ydy'r unig un dach chi'n cael mynediad ati yn anffodus. Dydy o ddim yn mix and match fel 'na. Ocê, mae genna fi map lliwgar o Gymru fan hyn. Mi welwch chi, dwi 'di roid yym dwi 'di roid y badge ACS o gwmpas yr arfordir lle mae ACS yn cynnig yr cefnogaeth. Ni sydd yn darparu'r cefnogaeth o Wrecsam, reit ar draws y gogledd, mi welwch chi Gwynedd yn fan hyn, i lawr Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, i lawr at Neith Port Talbot yn fan'na. Yym ma'r cefnogaeth ar ga'l ym Mhowys ac yn Caerdydd a'r yym siroedd yn y gwaelod yn fan'na ond nid ganddo ni. M- os dach chi'n byw yn Powys ma'r cefnogaeth ar ga'l gen yym Meddwl ac os dach chi yn Caerdydd neu yn y de yn fan'na yym Case UK sydd yn darparu cefnogaeth felly mae o ar ga'l dros Cymru i gyd yym ac i ni, mi fys-, os dach chi'n gwrando ar y sesiwn, ma' siŵr dach chi yng Ngwynedd, yym felly ma' mae o ar gael i chi yym os os dach chi yym efo llai na 250 o bobl o staff. Ma' gwirfoddolwyr hefyd yn cael mynediad, os 'di hynna'n helpu i cael gwbod. Iawn, dyma rhestr o'r fath o therapïau sydd ar gael. Mi welwch chi ar y top yn y chwith yn fan'na enghreifftiau o therapïau corfforol sydd ar gael, ffisio, aciwbigo, osteopathi, therapi chwaraeon, electrotherapi ac ati. a mi welwch chi ar y rhestr yn y gwaelod mathau o therapïau seicolegol sydd ar gael, cwnsela, CBT, myfyrdod, um, therapi sy'n canolbwyntio ar atebion neu uh, therapi sy'n seiliedig ar drawma neu uh, cwnsela profedigaeth. Um, felly mae yna rhywbeth yna i, i bawb. Beth bynnag mae rhywun yn mynd trwyddi, um, dim ots sut maen nhw'n teimlo, dim ots lle maen nhw ar hyn o bryd, mae 'na therapïau ar gael, felly mae o werth gwybod am y cefnogaeth yma, yn enwedig os dach chi'n busnes neu elusen bach, bach, bach, sydd yn rhy fach i i rhannu yym yy ce- yy cwnsela preifat i'ch staff chi, yym wel pam ddim anelu nhw rŵan at yym ata ni yn ACS. Ocê, yym manylion fan hyn am cymhwysedd. Yy ma' raid i rywun bod yy dros 16 oed, mi- ma' raid iddyn nhw fod yn cyflogedig neu hunangyflogedig, yn byw yn yr ardal sy'n gymwys Gogledd Cymru yn gymwys, Gwynedd yn gymwys. Tydi'r cefnogaeth ddim ar gael i drigolion Lloegr. Mae o ar gael i gweithwyr busnesau bach a chanolig heb gymorth iechyd galwedigaethol, sydd yn llai tebygol o gymryd absenoldeb salwch oherwydd rhesymau ariannol. Os da chi'n hunangyflogedig, da chi'n gweithio efallai fel plumber neu electrician a dach chi'n brifo'ch cefn neu brifo'ch pen-glin neu yym brifo'ch ysgwydd, mae 'na pwysau arnoch chi i cario mlaen i gweithio a mae hynny'n anodd iawn os dach chi'n hunangyflogedig. Yym mae rhaid i chi gweithio i chi cael y pres i wneud y gwaith, felly mae 'na pwysau drwm arnoch chi i cario mlaen a weithiau tydi hynny ddim yn iach, felly 'dan ni ni'n camu fyny i helpu chi gyda physiotherapi, i helpu chi wella, i helpu chi helpu chi datblygu cynllun i i i cryfhau neu wella, i helpu chi aros yn iach yn y gwaith. Yym, y pwynt ola ar y sleid yn fan hyn, yym, efalla eich bod chi'n profi problemau iechyd meddwl neu gorfforol, yym, ysgafn i gymedrol ydy'r cefnogaeth dan ni'n gael. Os ydy o'n argyfwng, neu os ydy o'n ddrwg ddrwg, lle mae rhaid i chi mynd i'r ysbyty neu, neu rhywbeth fel la, nid ata chi da, da chi'n dod. Um, ysgafn i gymedrol ydy'r safon mae rhaid iddo fo fod i chi ddod ata ni. Iawn, sut dach chi'n gyfeirio ata ni? Y ffordd hawsach yw i hunan gyfeirio, a dwi am rhannu yn y blwch chat yn fan hyn, dyma'r dolen i'ch helpu chi um, cael mynediad at... Um, na, hwnna di'r un anghywir, mae'n ddrwg iawn gen i. hwnnw ydy'r dolen i ddefnyddio. Yym, mae o'n sydyn, mae o'n hawdd, mi allwch chi wneud o gyda'r nos ar ôl gweithio, a wedyn mi fydd rhywun o ACS yn dod yn ôl ata chi y diwrnod wedyn. Um, os ta well gennych chi ffonio, mae ein rhif ffôn ni ar fan hyn, mae gennym ni cyfeiriad e-bost fanna neu ein wefan os fysa chi'n hoffi darllen mwy am beth sydd ar gael. Oce. Okay. Dyna'r manylion i gyd am sut i cael mynediad at y therapia. I fyny at chwech sesiwn therapia. Rŵan, dwi am symud ymlaen i sôn am y cymorth sydd ar gael i busnesau, i fusnesau i gyd, fel hyfforddiant. Ac fi sydd yn arwain y tîm hyfforddiant, felly mae cwmni fi yn darparu'r therapïau, ond tîm fi fy hun sydd yn darparu'r cefnogaeth i fusnesau, sef yr hyfforddiant dan ni'n wneud ar-lein. Ocê. Da ni'n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth lles i fusnesau bach ac i elusennau hefyd. Yr un un y safonau mae rhaid i'ch i'ch busnes chi cyrraedd, sef llai na 250 o bobl a da chi wedi cael eich sefydlu mewn un o'r siroedd sydd yn gymwys. yn eich helpu chi i adeiladu gweithleoedd hapus a iach. Mae'r hyfforddiant da ni'n cynnig ar-lein, yn bennaf trwy Teams. Fel arfer, mae'r sesiynau da ni'n cynnig yn dwy neu dair awr fel arfer. Mae bob busnes bach, neu elusen, yn cael mynediad i fyny at tri sesiwn hyfforddi, yym, ac mi allwch chi anfon cyn gymaint o staff â sydd angen, toes a ddim nifer ar faint o staff sydd yn cael mynediad. Felly, tair se- tair sesiwn hyfforddiant, a gymaint o staff sydd isio ymuno o'ch busnes chi. Mae ganddon ni dyddiadau hyfforddiant ar gael yn y Gymraeg ac yn y Saesneg hefyd, ac y ffordd hawsach i ddarganfod beth sydd ar gael, y pynciau, y dyddiadau, ydy i mynd at ein tudalen Eventbrite, a dwi wedi rhannu'r ddolen yn y blwch chat yn fan'na. Ar tudalen Eventbrite ni, mi welwch chi y rhestr llawn, ac 'dan ni fel arfer yn cynnig tri mis o dyddiadau, a wedyn 'dan ni'n ychwanegu tri mis arall. Felly, os os ewch chi at ein tudalen Eventbrite heddiw, mi welwch chi hyfforddiant tuag at ddiwedd mis Awst, a wedyn wrth i'r misoedd mynd heibio fyddan ni'n cynnig mwy wedyn i fewn i'r hydref ac ymlaen tuag at diwedd y flwyddyn. Mae angen ffurflen gofrestru hawdd, mae rhaid i chi llenwi'r ffurflen gofrestru cyn i chi cael mynediad at yr hyfforddiant, felly os y byswch chi'n gwasgu ar un o'r dyddiadau ar Eventbrite, mi fysach chi'n gallu anfon nodyn atoch chi, wedyn fyddan ni'n cysylltu efo chi gyda ffurflen cofrestru i chi llenwi ac anfon yn ôl, a wedyn mi fyddan ni jyst yn gofyn pa sesiynau, be di'r enwau o'r staff sydd isio ymuno, felly mae o'n hawdd hawdd i cael mynediad. Mae gennyf fi screenshot yn fan hyn o cychwyn tudalen Eventbrite ni. Mi welwch chi bob math o sesiynau wahanol, rhai yn Saesneg, rhai yn Gymraeg. Rhan fwyaf ohonyn nhw am ddim. Maen nhw gyd yn ddeud free ar fan hyn. Mi rydan ni hefyd yn cynnig yym cymorth cynta' iechyd meddwl i yym pobl ifanc ac i oedolion hefyd. Tydi hwnna ddim am ddim oherwydd ma' raid i ni yym talu i rhedeg y s- y c- y cwrs ond yy ma'r rhan fwyaf o be' sydd ar y tudalen yna am ddim i chi. Os y bysach chi, er enghraifft, yn cwblhau tair sesiwn a wedyn isio cael mynediad at mwy, mae hynny'n digwydd, mae llawer iawn o cwsmeriaid ni yn gofyn am mwy, mi allwch chi, ond yym da ni'n chargio am heini. Yym felly mae 'na mynediad atyn nhw yn yn mynd ymlaen, yym ond mi fyddan ni'n siarad gyda chi am y prisiau. Mae'r prisiau yn rhad, yym dydan ni ddim yn yy codi lot amdanyn nhw oherwydd yym 'dan ni isio aros yn cefnogol i chi fel busnesau bach. Mae genna fi Rhestr yn fan hyn o gweithdai yn yr iaith Gymraeg sydd yn digwydd o fewn y misoedd nesa, yym, er mwyn i mi ceisio hybu hein. T'o' 'sa ddim yym llawer iawn o yym cwmnïoedd fel ni sydd yn darparu hyfforddiant yn y Gymraeg am ddim yym a o fewn y pynciau lles 'ma. Felly yym mae gennon ni sesiwn Horwyddwyr Lles yn digwydd yym dydd Gwener wsos yma. Yym, felly, os da chi ar gael rhwng deg ac un o gloch dydd Gwener wsos yma, da chi'n siarad Cymraeg a da chi efo diddordeb dysgu am hyrwyddwyr lles, yym, dewch, gewch chi cofrestru a dewch a anfonwch staff ar y sesiwn. Yym, mae 'na Enghreifftiau arall yn fan hyn, enghreifft am rywbeth, enghraifft am rywbeth sydyn sy'n digwydd. Ma'... dan ni... bob... bob wsos, dan ni'n rhedeg hanner awr amser cinio o myfyrdod dan arweiniad, a ma' ganddo ni un yn Gymraeg yn digwydd dydd Llun wsos nesa, rhwng hanner dydd a hanner awr wedi. Yym, jyst cyfle neis i ymlacio amser cinio. Llais rywun yn siarad tra dach chi'n anadlu, tra dach chi'n gwagio'ch meddwl chi, cyfle jyst i rili anghofio am y straenau yn eich dydd chi. Yym, fel arfer 'dan ni'n neud nhw yy amser cinio ar dy' Gwener ond 'dan ni 'di ceisio cymysgu petha' chydig bach rhag ofn bo' lot o pobl rhan amser sydd ddim yn gweithio ar dy' Gwener yn cael mynediad hefyd. Ymwybyddiaeth iechyd meddwl, hwnnw 'di'r un 'dan ni'n rhedeg mwya' aml, yym hwnna 'di'r un 'dan ni'n ca'l mwya', mwyaf o o gofynion amdani, 'swn i'n deud. 'Dan ni hefyd yn si- siarad am menopos yn y gweithle, sut i ca'l sgyrsia' anodd, positifrwydd yn y gweithle, ag eto ma' 'na sesiwn arall yn Gymraeg, Hyrwyddwyr Lles, yn digwydd yn mis Hydref. Felly cadwch llygad. Efalla yym dach chi'n nabod rhywun arall sy'n gweithio yng Ngwynedd neu rhedeg busnes bach neu sydd e- efalla efo diddordeb, felly anfonwch nhw aton ni, yym fysa ni'n hapus sgwrsio gyda nhw i helpu nhw dysgu mwy be sydd ar gael, sut dan ni'n gweithio a sut dan ni'n cefnogi pobl. Mae gen i rŵan Jyst rhyw geiriau gen aelod o staff dan ni dan ni wedi cefnogi yn ddiweddar, Martin Tops o Roberts o'r Felinheli. Yym wnaeth o ddeud bod yym o'n hapus iawn efo'r cefnogaeth mae o wedi cael a da- dan ni efo lot o s- straeon fel hyn gen yym cleientiaid sydd wedi teimlo bod yr cefnogaeth ganddon ni wedi bod yn addas, wedi bod yn ddefnyddiol a wedi helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gweithle, yym, i helpu nhw buddsoddi yn eu staff nhw. Be dwi'n gweld yn aml iawn ydy bod arweinydd isio bod yn cefnogol, bod yr modd yna, ond weithiau dyn ni'm yn siwr sut, neu weithiau maen nhw'n rhy brysur, neu weithiau mae'r gwaith a'r pwysau a'r straenau sydd o flaen nhw i wneud y gwaith, hwnnw sydd yn cael y blaenllaw, wrth gwrs, a wedyn lefelau straen, neu iechyd meddwl y staff, neu sut os oes 'na rywun yn mynd i ffwrdd yn sâl, sut y gallai cefnogi nhw yn well, sut y gallai sgwrsio gyda nhw yn hyderus am er enghraifft iechyd meddwl, sut y gallai helpu rhywun mesur faint o straen maen nhw danddi a be allai roed yn ei le i helpu codi nhw fyny a lleihau'r straen. Mae sesiynau hyfforddiant ni yn llawn cefnogaeth fel yna. Pethau hawdd, defnyddiol, weithiau jyst atgoffa chi am stwff yy dach chi 'di anghofio neu dach chi'n ymwybyddol ond dim 'di rhoi blaenllaw arno fo a'r eto weithiau 'dan ni'n gallu rhannu syniadau newydd, yym technegau, yym syniadau ymarferion sydd yn neud gwahaniaeth ac Ein nod ni, fel arfer, yw i codi hyder ymysg aelodau staff ond rheolwyr tîm fel arfer, oherwydd os da ni'n rhoi mwy o hyder i'r arweinydd tîm, maen nhw wedyn yn gallu mynd ymlaen i codi hyder aelodau staff nhw. Mi ddylith pawb teimlo'n saff i, os dyn nhw'n diodda' efo iechyd meddwl nhw, os dyn nhw dan straen, os dyn nhw'n poeni, os dyn nhw'n colli cwsg, mi ddylith pawb gallu deud hynny gyda'i arweinydd tîm, a'r arweinydd tîm nhw yn gwybod sut i aros yn cefnogol a weithiau hefyd i gwybod does dim rhaid i chi cael yr atebion i gyd i aros yn cefnogol, does dim rhaid i chi gwybod bob dim mae rhywun angen ei wneud i wella, weithiau jyst gwrando ydy'r sgil mwyaf pwysig, weithiau jyst dangos empathi, yym, ac rhoi gofod, creu gofod saff lle bo' rywun yn gallu agor i fyny, lle ma' 'na ymddiried, lle ma' nhw'n teimlo'n cyffyrddus i bod yn gonest. Dyna fo. Ma' hynny'n helpu. Felly, 'dan ni yn gallu helpu chi a'ch staff a'ch rheolwr tîm i teimlo'n llawer mwy hyderus yym ac i fuddsoddi yn iechyd a lles eich staff chi. Ocê, mae gen i yn fan hyn yym rhai ffigyrau yym i rannu am am ein heffaith ni. Dan ni 'di cael yym rhwng 2021 a 2023 yym ar y chwith yn fan hyn, ein tîm ni, nifer oedd ein tîm ni rhi- rhifoedd fan hyn yym mynychodd 856 o bobl ein hyfforddiant, da ni wedi cefnogi 144 o busnesau dros Cymru, a dwi'n rili hapus i weld y ffigyrau fan hyn oherwydd tîm o dau ydan ni, felly da ni 'di yy dwi'n teimlo'n hapus bod ni wedi gallu neud gymaint gyda tîm mor fach sydd yn cefnogi yr holl busnesau bach yn Gymru, 60 cyrsiau wahanol sydd yn cael eu gyflwyno, a mae 'na tystiolaeth bod 53 y cant o'r busnesau 'da ni wedi cefnogi wedi rhoi newidiadau cadarnhaol o ganlyniad ein cefnogaeth ni. Felly, rhan o'r project gen y Llywodraeth Cymraeg ydy Rhai misoedd ar ol i rywun cwblhau hyfforddiant gyda ni, da ni'n sgwennu atyn nhw eto a da ni'n gofyn iddyn nhw ddaetha ni pa fath o newidiadau sydd wedi cael eu wneud ar ol i'n hyfforddiant ni digwydd, neu pa negeseuon na sefyll allan neu beth sydd wedi cael ei wneud neu roid yn ei le oherwydd ein cefnogaeth, a mae ganddon ni targedau i ddangos hynny i'r Llywodraeth Cymraeg i wneud yn siŵr bod y gwaith dan ni yn ei wneud yn wneud gwahaniaeth. Yym felly dan ni'n gallu dangos hynny ac yym yn sôn nhw am am yr ochr therapia, sef yym yy yy i fyny at chwech sesiwn therapi am ddim, wel ma' 'na tri a hanner mil o bobl wedi cael eu cefnogi dros Cymru, a mi brofodd 2,758 o bobl well iechyd a lles. Felly ma'r cefnogaeth yma